Yo nɔvi lɔlɔ̃woe mido gbe na ame sia ame va gbenke ƒe aʋala dzi. Ŋkɔnyee nye Edem. Ne nye ame eye nèvaa mɔ dzi, dze agbagba ne na subscribe, ne subscribe vɔ la, ekema na ma video kple ame nɔvi. Ele veve ɖe. Egbe ƒe nui me be mafia etso nu yiwo mefia eƒe ɖeka va yi eye ame maƒo nu viɖe tso ŋu. Vɔ hafi mayi dzi ɖe, akpe ɖaɖa ne yi na subscribers siwo kple ame yiwo le video ma. Ele veve ɖe be mada akpe na mi. Miawo le comment ŋlɔ le nua te. Ame yiwo le nu ƒo kplim le Telegram dzi miawo le dɔ wɔm. Telegram me be ne yi ɖe agbe ŋu ke ne ya dim agbe ŋu ke ko nakpɔm le fima. Ekema audio message ɖe le asiwò nate ŋu aŋlɔ kɔ ɖo ɖam le akpa ma dzi. Eya nye nya sue me be ma nu yi me be ma gblɔ vi ɖe tso akpa ma ŋu. E me wɔ video ɖe tso mia ɖe kɔnu. Eƒe ɖeka nye ya me wɔ video ma. ale be mebe magaƒo nu viɖe tso ŋu ne míakpɔ be leke agbee ayi. Nu sue yi mebe maƒo nu tso ŋue ya nye míaƒe religion ƒe akpa dzi kple míaƒe tradition ƒe akpa dzi. Subɔsubɔ kple religion, míaɖe kɔ nu míaƒe culture kple religion. Ne Míaɖe kɔnu kple subɔsubɔ eya ko míle yɔyɔ akpa akpa woame evea ya ko yɔ mele sigbe be culture kple religion, tradition kple religion. Tradition eya nye míaɖe kɔnu, culture eya nye eh, Agbenɔnɔ yi le mía si. Agbenɔnɔ yi le mía si. Ne èkpɔ ame ɖe wòle keŋke ɖu la, mínya be gɛtɔwo woawoe da keŋke, woawoe ɖuɔ keŋke. Ne èkpɔ ame ɖewo le akple, akple trɔ le ze me nyuie ɖe kple ageme ɖe, tsi ɖe, ènya be míaŋea, míawo le numa o. It's part of our way of life. Culture is a way of life. Si gbe yevuwo describe ema. Míaƒe agbenɔnɔ ye anye mía míaƒe culture. Mía dekɔnu ema. Subɔsubɔ ɖewo le mía si ao. Míaƒe culture kple religion kple tradition ƒete ɖe wotsa ɖe wo nɔ ŋu. Ne de ɖeka mate ŋu ade o. Wo wo wotsa ɖe wo nɔ ŋu. Ne de ɖeka ko nua ge. woame etɔ̃ ya me bla ɖe akpa ɖeka me. Nu ma me gblɔ va yi alo me fia va yi ƒe ɖeka nye ya ɖe, ɛɛ, tɔtrɔ ka mi kpɔ o? Ŋgɔgbe ɖeɖe kae le miaƒe agbea me? Me be mi dogo le eme ne mia va mia ɖe kɔ nua me ɖe, tutu ɖe dzi kae va miaƒe agbe me? Xexe me le nye ya, eŋuwo le aƒa do ɖe tome nam ne nyewo gbe me le xaxa viɖe viɖe, ɛhɛ, haɖe be míabe wɛdawo le tɔtrɔ ta la, eye na be ekpe viɖe le mía ƒo viɖeviɖe le fii hã. Ok, mayi dzi. Ta nui mefia le ƒe ɖeka va yi ɖe yame magafia viɖe, magaƒo nu viɖe tso ŋu. Ne ame ɖe gblɔ na wò be do go le wo me ne nàva mía dekɔnua me ɖe, nu ka gblɔm mele? Nu ka fiam mele? Vɔvɔ̃ kae le eme? Mía dekɔnua ɖe gbegblẽ yome be ne wode le eme ɖe, wodee vɔa? Èkpɔe ɖa ɖe, wode gbegblẽ vɔa, hafi wòva nye be mebe mido go le Kristogbenɔnɔwo me ne miava mía dekɔnuwo mea? Biabiawoe ma. Medidi o. Nya sue mele be magblɔ koe nye be, Ewu ame ɖeka ate ŋu atu ame tsitsiwoe. Àte ŋu akpɔ ame tsitsi yiwo le woƒe ƒomewo me ne èdi be yeada afɔ ema. Ekema wò kple ame tsitsi mawo miava yi kpɔ ame tsitsi woame eve ɖe. bɔbɔ, mìawɔ meeting alo mìawɔ leke ma, mìa, mìa, leke mawɔɛ, mìawɔ ame eve, ame etɔ̃ ƒe ƒuƒoƒo. Ekema mìava yi to ame tsitsi bubu, like clan, ok, ƒometatɔ be nu yi mí le kpɔkpɔ nye ya, anyo be mìatrɔ asi le eŋu alo nu bubu le mìagate ŋu awɔ wu eya eyi mí le wɔwɔ va yia, si gbe mìatsi le agbeɛ mea ma. Megblɔ le nyeƒe video ɖewo me be. Anyo be ne wonɔ nya ɖe nane woŋlɔ da ɖe. Anyo be ame ɖewo ne wokɔ YouTube kɔ va ne wonɔ nu fia mi. Wobe ɖe ame nɔ sɔ dzi ɖe mekle afɔ o. Avutɔ masemaxe ɖe ƒe avu melia lão. Yovowo ɖe nane wo le me nɔ gblɔ be edze be miasrɔ le wo gbɔ. Woŋlɔna ɖe agbalẽ me. Mele fififi la. Eh, leke woyɔnɛ? Thesis ƒe agbalẽ nye mekpɔe kpɔ o, vɔ meva yi ke ɖe eŋu haɖe yovo ta. Mele fifi fla, wobe Freemason, Freemason, nye me, nye mele Freemason me o, vɔ meva yi ke ɖe agbalẽ ŋu. It's normal. Nyansa ɖee, ne woŋlɔe da ɖe anyi ɖee, age ɖe ame vɔ̃ɖi ƒe asi me, sigbe ke wòage ɖe ame nyui tsɛ ƒe asi me. Ta mía tɔgbewo ɖee, yewo nyansa viɖe le esi ɖee, edze be ne wonɔ nua ŋlɔ da ɖe anyi na mí. ne mí viwo míanɔ esrɔ̃. Ne míebe míada afɔ ɖee, anyo be míanɔ afɔ ma wo ɖe be agbee ne vivi na mí. Eya tɔ ko menɔ mɔ dzi va. Eƒe ɖeka nye ya me ƒo nu tso culture kple religion ŋu. Ne ewɔ yi nèkpɔ be yi te ŋu da afɔ tɔtrɔ ɖe va wò agbe me, na manya. Ŋlɔe ɖe nua te. Ŋlɔe ɖe nua te. That is how it is. Sigbe wòle ema. Ŋlɔ ɖe video ya te be meda afɔ. mekpɔe be tutu dedzi va nye agbe me. Hum, manɔ tsi dzodzɔ kplɔ viɖe viɖe viɖe dote kple tɔ ye ma le eme. Ok. Ne megblɔ be miaƒu YouTube ne mianɔ nu fia, ne ekpɔ generally la, ebluɔ wo le avuɔ, egbenyanya yiwo nya ɖe wokɔ le YouTube dzi va. Ame ɖewo le nu fia tso ŋu menye nu vi o. Abe ale yi um, Edem le wɔwɔ le Pan African TV eya kple mía tɔ tsitsi. Ekpɔe ɖa ɖe, egbe nyanyɛwo le míate ŋu afia yi menye kokoko be ame nava tu aƒe nafia o. Ʋuwo ŋutɔ wo YouTube ne nafia be wodoe gbugbɔ nu kawo zẽ kɔ wɔna. Damelã dzɔgɔ nu kawo zẽ kɔ wɔna. Egbɔtigbɔti nu kawo zẽ kɔ wɔna. dɔdemakpɔwɔe ɖe egbe kae ma? Womenya be gbe le woyɔe be dɔdemakpɔwɔe o ɖe, eya gblɔm mele na wɔe. Mídi be míatsi le ʋe me ɖe, leke míawɔ atsi? Ale míawɔ atsi ɖe ya gblɔm mele na wɔe. Woafia na ɖe be ɖeviwo menya nu yi woasrɔ̃ o ya ta wova le enu bubuwo srɔ̃, ya ta wova le yovowo srɔ̃, ya ta wole kpɔkpɔ be yovomatsi ɖe yae dã dɔ wu. Mía be the way of life, our way of life, eya gblɔm mele na me fifla. Our way of life. Now it is technology, fifla ɖe technology ye, fifla ɖe mobile phone kple internet kple YouTube kple nuka nuka social media. Akpɔ ame enyo be nàɖe foto ɖokuiwò kɔ da ɖe eh, Facebook dzi. Vɔ sɔ yi me be magblɔ na wò enye be ɖe game ne kɔ le ema wɔ ɖe anyi ne kɔ edit video ɖe kɔ da ɖe video editing software wɛ. Mava kɔ ame eve ɖe woame etɔ ɖe kɔ daɖe ke master le fima ok eeh leke woyɔ nɛ eeh screen recorder woe le fima yiwo ŋtɔ ateŋu a record screen mee kokoko be nava kɔ woƒe ŋkume kɔ daɖe youtube dzi ya ƒe amesiame ne kpɔ be ele youtube wɔ ao foto woe ateŋu a kɔ foto ɖe kɔ daɖe aƒo nu tso gbea ŋu ekema amewo akpɔ be gbe egbe yɔe le be dɔ ɖem akpɔ wɔ ɖe eya nyea. Egbe yɔe le be ademe ɖe ya nyea? Egbe yɔe le be damedame ɖe ya nyea? Egbe yɔ mi ame ɖewo metsi metsi na wɔ me megblɔ va yi be wodzi mia tɔ ɖewo le France, dzi mia tɔ ɖewo le America. Wo menya egbe ka gblɔ me le o. Anyo be mia nɔ fia. Anyo be channel ɖe nye mekpɔ ke ɖe ɖeke ŋu ya o. Vɔ anyo be channel ɖe ne do ne wa nɔ nu ma fia mi. An channel ɖe ne do ne wa gblɔ na mi be ɖe. Eŋegba ɖe, ale yio wowɔ ŋegba nyea, ne nyansa ma ne nɔ anyi, na gbiɛ ɖe ne wòa vivi na mi. Le nya sue be ma gblɔ egbe kpoe ma nye me di be ma gblɔe miaƒe game akpa o. Ahan. Anyo be na ma videoa ne na na comment. Comment me gblɔ be woma xɔ na ɖeke le asi o. Ame ɖewo me di be ne yio amewo no kpɔ be. Yo kplɔ movement ya do. Eya ta mía ame yiwo mí kɔ míaƒe ŋkume kɔ da ɖe mɔ dzi ɖe, eyae nye be mía na CSF, Common Sense Family, Free Mind Family, e, Afrifa kple tɔwoe. Yo kpɔ be nɔ nane le gbegbe le agbeɛ ŋu, ŋtsɔ, leke wo yɔna ŋutsuvi ya, e, Wodemaya. Wode ma ya ƒonu ebe ne naɖe le ya dzra ɖo le Ghana dukɔ me ɖe miaƒe education. Evelia nye miaƒe politics. Kpɔ xɔ yiwo da asi da ɖe gbogbo ɖe le le tema ɖa. Be affordable housing, be politics ta ne ame dzra xɔ ɖo ɖe woava kpɔ be this is this is the way of life in Ghana politics. Mia ʋe me ɖe what is our way of life. Megblɔ be, The unity is very, very important. Ne mewɔ ɖeka o ɖe, agbee manya wɔ o. Ne mewɔ ɖeka o, agbee mazɔ o. Ɖeka wɔwɔ ye le nuƒoƒo me. Nye kple wò mate ŋu awɔ ɖeka ya o, mele nu ƒo kplim o. At least Telegram dzi, nye ɖeka le ŋkɔ se. Ne kɔ naɖe kɔ do ɖa ɖe, nye ɖeka ase. Wò audio kɔ do ɖa, wò efo, èle naɖe wɔ, wò taxi, èwɔ le naɖe wɔ, èle, e, Ate ŋu aƒo nu tso nu ya ŋu. Ame ɖewo ŋlɔ le kɔmɛnti ɖewo te be, Anyo be ma interview tɔtɔ sa o. Mía tɔgbe le fi ma. Ne e, mabia biabia ɖe wɔe, ne agbee ene, kpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe na mava wɔ ŋudɔ. Aha. Fifi la, nua nye be mibla viɖe, babla ya mibla viɖe. Eya ta wɔ abe nyemekpɔ le afɔ ma tsɔ o. E, live interview kple tɔ ma wɔe. ele very easy very portable as far as I'm concerned ekpe ɖa ɖe vɔ mía da afɔ eyi le veve ɖe enye be na ma video ya fifi la ekema mía nɔ kame ne mía nɔ nuɔ srɔ ne nya de le asiwo la ŋlɔe ɖe comment yɛ te ekema mía wɔ ŋudɔ me da akpe na mi mía nɔ kame nɔvi lɔlɔwɔe.